Helo, Awen dwi o gwmni Sbarduno. Dwi'n gweithio hefo stem Gogledd i ddangos i chi sut mae creu arbrofion stem yn eich cartref. Yn y wers heddiw rydym am greu model sydd am ddangos y system resbiratol A beth sydd yn digwydd wrth i ni anadlu i fewn ac allan. Ar gyfer y wers heddiw, mi fyddech chi angen dwy gwelltyn, naill ar rhai plastig neu rhai papur os gynnech chi. Mi fyddech chi hefyd angen botel plastig gyda ceiad arno, efallai bod gynnech chi un yn eich beinel gylchu'n barod. Da chi angen tri balŵn, tap selo, Blue tack, marcar, siswn, cyllell cegin neu cyllell Stanley. Felly, pan da ni'n anadlu i fewn, mae ein llengig yn cyfangu, mae ei cyfaint yr ysgyfaint yn cynyddu, mae'r gwasgedd aer yn lleihau, ac hefyd mae cawell yr asennau yn symud allan ac i fyny. Pan da ni'n anadlu allan, da ni'n rhyddhau yr aer. Mae ein llengig yn ymlacio. Mae cyfaint yr ysgyfaint hefyd yn lleihau a mae'r gwasgedd aer yn cynyddu. Mae cawell yr asenau tro yma yn symud i lawr ac i fewn. Felly, beth am i ni fynd ati i greu model clochen ar gyfer cynrychioli ein system resbiradu. Cam 1 ydy creu y traceia a'r broncws. I wneud hynna, da ni'n mynd i ddefnyddio'r ddwy gwelltu. Peth gyntaf sy'n eisiau gwneud, os ydych chi'n defnyddio yr rhai plastig, mae eisiau ymestyn y gwelltu fel eich bod chi'n gallu torri y darn ochr allan, un ochr i'r gwelltyn, fel bod chi'n gwneud twll ar un ochr. Efo rei papur, mae hefyd yn bosib ei wneud, ond mi fe rhaid i chi blygu fo eich hunan. Byddwch yn ofalus eich bod chi ddim yn torri trwad i'r ochr arall. Unwaith da chi wedi cael yr twll yn eich gwelltyn, be da chi eisiau gwneud nesaf ydy cysylltu y gwelltyn arall. Felly, hefo yr un papur, Mae eisiau ei wneud fel yna. A torri pen i ffwrdd. Felly, be gynnach chi ydy eich trachea a'ch broncws. Da chi wedyn angen selio bob un gofod sydd gynnech chi fel bod na ddim air yn gallu dod trwy, trwad. A gallwch chi ddefnyddio tap selo i wneud hyn. Beth sy'n bwysig bod chi sicrhau ydy bod chi wedi defnyddio digon o tap selo fel bod yna ddim air yn gallu dianc yn y darn da chi newydd cysylltu. Reit, cam nesaf ydy creu yr ysgyfaint. Ac ar gyfer creu yr ysgyfaint, da chi'n mynd i ddefnyddio balloon. Peth gyntaf sy'n angen wneud ydy torri pen balloon. Ar ôl i chi dorri fo, be ydych chi angen wneud wedyn hefo'r balloon ydy roed ar pen pob gwelltyn. Dwi am ddefnyddio y rhai papur, ond os gynnach chi ddim rhai papur adra, mae o yn bosib defnyddio yr ei plastig hefyd. Reit, ych cam nesaf chi, eto, mae angen sicrhau bod na ddim air yn cael ei ddeanc. Felly, hefo tap selo, mae angen selio y balŵn fel bod o yn ei le. ar ddiwedd y gwelltyn. Ac eto, os ydych chi'n hapus bod chi wedi ei selio yn gywir, mi gewch chi drio fo allan cyn mynd i'r cam nesaf. Felly, dar nesaf ydy defnyddio eich potel plastig sy'n mynd i fod y ceudod y frest. Dechrau ffwrdd efo i, mae angen marcio allan lle da chi'n mynd i dorri. Du ar y top fel bod chi yn mynd i dorri twll allan yn fanna. Nesaf hefyd, be da chi angen neud, mae angen i chi sicrhau fod y model yn ffitio yn eich botel cyn i chi fynd ati i dorri'r botel. Felly, dwi'n ama Mi fydda i'n torri'r botel o tua fan hyn. Felly mae angen marcio allan lle da chi'n mynd i dorri'r botel. Mae'n bosib wneud hyn efo cyllyll cegin, mae'n bosib wneud efo cyllyll Stanley, ond cofiwch gofyn i oedolyn am help hefo fo. Felly mae angen torri'r botel fan gan bod yn ofalus hefo y gyllell. Be fi gynnech ar y diwedd, felly ydy'ch botel heb. gwaelod. Nesaf, mae isio rhoi twll ar y ceiad. Defnyddio'r gyllell eto. Er mwyn creu'r twll. Ac efallai defnyddio'r siswn wedyn er mwyn ei wneud chydig bach yn fwy. Cam nesa ydy da ni angen dod â pob peth at ei gilydd. Felly, cair ceuad yn dyn ar y botel ac yna wedyn bwydo'r gwelltyn trwy'r ceuad. Unwaith da chi'n gweld bod pob peth tu fewn i'r botel, mae'n bosib torri pen y gwelltu. Cam nesa, fwy o tap selo, fel bod chi yn cadw o yn ei le. Eto, efo'r darn yma, be sy'n bwysig ydy bod yna ddim air yn dianc allan o'r twll da chi newydd greu. Felly, be dwi'n teddi ddefnyddio ydy dipyn bach o blue tack i'r darn yma. Neu os gynnau chi um, gwn glyd, mae hynna, hwnna'n gweithio'n dda hefyd. Ond yn amlwg, di pawb ddim efo hyn adra. Na ni, a mae hwnna yn atal yr aer rhag dianc ac atal yr aer rhag ddod i fewn. trwy'r twll ceiat, felly mond fan yma mae'n gallu dod i fewn ac allan. Felly, cam ola wan ydy creu yr llengig. Felly, beth sy'n angen ei gyntaf ydy, mae angen cau'r balŵn, Ond ddim i chwythu. Ac yna, y pen arall, beth sy'n angen neud ydy torri pen arall o'r blwg. ac ei agor. Reit, cam nesa ydy, mae angen rhoi y balŵn o amgylch y botel. Felly, unwaith da chi wedi mynd rownd y botel hefo eich tap selo, darn olaf wedyn, mae eisiau wneud yn siŵr i fod yn air glos. Hynny ydy bod na ddim air yn dod i fewn nac allan o'r gweilod y fanna. Felly, be gyda ni ydy model o ein system anadlu. Felly, pan da ni'n anadlu i fewn, fel soniais, mae'r llengig yn cyfangu. Ac oherwydd hynna, mae cyfaint yr ysgyfaint yn cynyddu. Pan da ni yn anadlu allan, mae'r llengig yn ymlacio ac mae y cyfaint, yr ysgyfaint, yn lleihau. A dyna ni. Be am i chi drio wneud un o hein adra? Neu, be am i chi fynd i ymchwilio i weld beth sydd yn digwydd tu fewn i'r ysgyfaint? Diolch i chi am wylio. Gwelch chi eto.